It-tlieta tal-Oppożizzjoni, it-tliet membri tal-Oppożizzjoni flimkien, tlabna lill-Kummissarju tal-Pulizija jiġi u jirrispondi għad-domandi tal-PAK. Il-membri tal-Gvern l-erbgħa, ftakar, PAC għalkemm jitmexxa mill-Oppożizzjoni, għandna minoranza, tlieta b'erbgħa. Dawn l-erbgħa vvutaw kontrina biex iwaqqfuna milli jiġi l-Kummissarju jixhed fil-PAC. Qalulna x'tista' ttellef l-investigazzjoni tal-Pulizija. Imbagħad, aħna ktibna ittra lill-Pulizija, l-Kummissarju għednilu isma' aħna nixtiequk li tiġi tixhed, tista' tiġi tixhed minn jeddek inti? Sewwa. U r-risposta tiegħu kienet illi ukoll, in line, kombinazzjoni waqgħa in line mar-retorika tal-Gvern, illi jista' jkun illi ntellef l-investigazzjonijiet. Però fil-fatt, meta kien hemm investigazzjoni qabel fil-PAC f'leġiżlaturi preċedenti, kellek lil Rizzo illi tela' jixhed quddiem il-PAC, eks kummissarju, u kellek lill-istess Angelo Gafà, l-istess Angelo Gafà, meta kien għadu spettur, mhm, mhm. tela jixed fil-PAC, fil-fat ħafna mir-ritratti li jużaw ta' Angelo Gafà, jekk tinnota sew, ikollok mhm. naqrajn, fuq wara tara s-siġġiet ħodor tal-Parlament, meta kienet jixed kien għadu spettur fil-pak. So, imma issa li leħaq kummissarju, l-istess kummissarju illi meta leħaq wieħed Illi ħa jġib it-trasparenza, ħa jkollu l-press conferences. Wara Lorenz Kutajjar, eh. ħanajtek, fil-bidu għala, meta, meta, jina dejjem nħobnat il-beneficju ta' dubju. Eh, u apparti li ju kellu track record pjuttost tajjeb. Jiena nħobb il-beneficju ta' dubju. Najt il-verità, Angelo Gafama konx naf minu qabel dawn il-kwistjonijiet kollha. Meta jitla' xi ħadd fil-poter, ġej minn fejn ġej, agħti l-benefiċċju mm, tad-dubju. Jista' jkun li ovvjament ma naqbilx ma dak, ħanajtek, wara Lorenz Kutajer ma tantx kelli x-xewqa, però ma tantx kelli t-tama li ħajnbidlu l-affarijiet. Minħabba dawn raġunijiet li għedlek, hemm volja, hemm di xewqa li dawn l-affarijiet jinżammu mhm. fil-ġemp. Pero meta bdejt nara li dan Angelo Gavat jgħid li jisma' ħanibda nagħmel press conferences u nkun trasparenti mal-ġurnalisti. Mill-background tiegħi bħala ex ġurnalist, nixtieq xi ħaġa hija xi ħaġa li pass fid-direzzjoni li toġbok. Barra minn Malta jsiru. Barra minn Malta jsiru press conference. Rizzo kien jagħmela għadi, ma darba fix-xahar kien jistieden il-ġurnalisti d-depo. Xi ħaġa hekk kienet. Eħe, eħe, le, u kien hemm dal-wedid, apparti minn hekk, u kien kien wieħed minn nies li Rizzo kien jafda ħafna fih, eh? Jiġri u ressa, per eżempju, minarja dak li kellu jkun l-arresting officer ta' Dalli kien Angelo Gafa. Eh, u kien hemm xi żewġ high profile eh, political cases oħrajn, jidher li kien hemm xi sindku ta' taslima li kien hemm dixnija li kien hemm xi embezzlement ta' flus u li kienet imexxi Gafà. Jiġifieri kien xi ħadd illi fil-portfol tal-każijiet li kienet isus warajhom meta kien spettur, kienu affarijiet li jaħarqu, li kellek bżonn ċertu ammont ta' kuraġġ. Imma għalhekk ngħidlek tagħti l-benefiċċju tad-dubju. Eh, le, le, iktar u iktar meta taf l-istorja ta' dal-. Ġifieri, għalfejn m'għandniex immorru f'direzzjoni u jiena dejjem nittama li dal-pajjiż jinduna li jisma' mhux kollox blu u aħmar. Mhux kollox għax għax dak ġej minn dik il-familja b'dik il-background, mela tih label u ibqa' hemm. Hawn hawn mentalità, sfortunatament, ta' li l-politika qisu tim tal-futbol. Orri, jiena l-ewwel issa l-ewwel għedtlek jiena, għedtlek jien ma mmurx mal-Partit Laburista, għandek ċans li noħroġ. Dik hi prinċipju. Sewwa? Però ma jfissirx li għax jien fil-politika ma nemminx li hemm nies ġenwini n-naħa l-oħra illi ħaqqhom opportunitajiet.